Ә, мин архитектор үзем. Ә, күптәннән архитектура белән шөгыльләнәм инде. Ә, и күбесенчә мин ә, мәчетләр белән шөгыльләнә дип әйтергә була. Менә бүгенге тема безнең заман заманча мәчетләрне формалаштыру. Менә нәрсәдән башламакчы булам мин бу теманы. Менә безнең кабан күле буенда утырып торабыз монда. Менә тегендә таба карасак, ана кызыл манарак күренеп тора. Кованарты мәчте ул. Бу мәчет 1924 нче елны төзелгән. Мин басыйм ясыйм, 1924 нче ел. Ул совет заманасы. Ул воинствующий атеизм заманасы. Ә, коммунистлар ул заманада инде мәчетләрне, чиркәүләрне җаба башлады. талый башлады, җимерә башлады. Ә менә ул вакытта шулчак мәчет төзелә Казанда. Бу һичкиткеч бер гаҗәп хәл бит үзенә караганда. Ничек булган бу? Ничек булдырылган аны безнең бабаларыбыз ул вакыт Э, дөрес әйткәндә ул мәчет э, безнең булгар бабаларыбызның э, ислам динен кабул итүенә мең ел истәлегенә багышланган Шуңа күрә ул аны төзеп булгандыр да. Ул мәчет архитектор Пешников проекты була ясалган. Ул модерн стилендә, модерн. Ну, архитектураның төрле стильләрдә булган тарихта иеме? Менә шуларның берсе модерн стиль, ул бик киң таралган Рәсәйнең теге революциягә кадәр Рәсәйдә ул модерн стиле. Безнең модерн стилендә Казанда Күп кенә матур гына биналар бар. Менә әйтик, менә рәсем училищесы Мөфти архитектура проекты буенча ясалган, ул Карл Маркс урамында тора. Ул Рәсәйнең бердәнбер матур Мадәрис илендә ясалган һәм күп-күп кенә биналар бар безнең Мадәрис илендә, аларны мин хәзер искә дә алмыйм. Ә менә бу мәчет Мадәрис стилендә. Дөресен әйткәндә, бу дөньяда бердәнбер Модерн стилендә ясалган мәчет безнең Казанда тора. Аның бәясен белмибез без. Бүтән беркая да, бер илдә дә модерн стилендә мәчетләр юк. Ә нигә модерн стилендә? Чөнки әйттем инде, таралган булган модерн стиле, ә совет заманасында инде җаңа стильдәр анда әле Аякка баса гына башлаган теге пролетарский стиль дигән әйбер, димме? Шуңа күрә ул мадрес дип төзелгән дә и тагын шуны әйтергә кирәк. Бу соңгы мәчет совет заманында төзелгән. Соңгы мәчет. Бу мәчеттән соң 70 ел бер нинди мәчеттә, бер нинди чиркәүдә бернәрсә төзелмәде. Атеистик заманасы башланды һәм 70 ел без теге атеист булып яшәдек. Ә танышымны искә алдым, бу мәчет 24 елда төзелгән дип әйткән идем бит, име? Аны әле мине Ленинның мавзолейга керттеләр генә әле. Мәчет ачылды, анда намаз укылды. И шуннан соң намаз укылганнан соң Килделәр теге НКВДшниклармы, тегесемесеме, өй жаптылар ул мәчетне. Ул бер көн барысы бер тапкыр намазы кылды ул мәчеттә, аннан соң жабылды. Менә 90-нчы, 90-нчы җилларда яңадан ачылды инде ул. Менә 70 ел жабык булып торды, аны һич кенә кулланмадылар. Ул мәчетне, ансын гына түгел, калган мәчетләрдә безнең Мәҗәни, Мәҗәни мәчете, ансын дөрес әйтергә кирәк, ул жабылмады, ул һаман да мәчет булып торды. Ә калганнары, менә Печән базары мәчетеме, Әҗем мәчетеме, тегесе, берсе дә, бөтенесе әллә ни кечкенә кулланды, анда и фабрикалар, сарайлар, әллә нәрсәләр, складлар, базалар булды ул мәчетләрдә. Бу соңгы мәчет, менә соңгы төзелгән мәчет. Менә 91 елда Советлар Союзы юкка чыкты, бетте дигәндәй сүз. И мәттәгә Советлар Союзы таралды. Коммунистларның теге көче бетте дигән сурет хәрәкәтендә булган инде, көче бетте аларның идеологиясе. Инде менә хәзер инде динләр, дингә, мәчетләр төргә инде ояк чалучы булмады. Инде яңадан без дингә кайттык дип әйтергә була. Мөштин дингә кайттык инде. Мәчетләр төзи башладылар 90 елларда яме. Ашык-пошык кына тиз-тиз генә теге бәлки җабырлар дип инде 90 нчы елларда башланды. Әйтик, менә мисал өчен инде Чаллыда Тәүбә мәчете төзелде. Ә тик Нижнекамскида анда Җәмигъ мәчете төзелде, авылларда мәчет төзи башладылар. 90 нчы елларның башлары бу, урталары бу. Ә менә ул мәчетләр нинди стильдә? Әйткән менә 70 ел инде бер генә мәчет төзегән кеше булмады, и аның проект эшләрен белүче кеше дә булмады, аңа бер бернинди подготовка да булмады. И менә шул беренче мәчетләр, алар нинди стильдә? Алар Дөрес әйткәндә, шул совет модернизм стилендән дә. Ничек ул архитекторлар заманында клублар ясаган, клублар ма теге, белмим теге, нәрсә теге, балалар бакчалары ма, менә шул стильдә алар инде мәчетләрендә булдырдылар. Бу мәчетләр, кабатлыйм, Совет матер стилендә ясалган иде. Туксанынчы еллар безнең инде милли хәрәкәт ул искә хәтерлисездер белмим да теге мин яшьтәге кешеләр әле миннән олы кешеләр безнең милли хәрәкәт бик көчле иде ул вакыт менә шул Минемчә, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевнең башына бик дөрес, акыллы, матур фикер керде. Безнең Казан Кирмәнендә мәчет торгызу, Кол Шәриф мәчетен торгызу. Бу, минемчә, үзенә бер бик

Менә хәзер шулай менә карыйбыз, ә, ә, гомер буе шулай торган кебек тора ул мәчет, әйеме? Ә ул юк иде бит 95 нче ел. Менә 95 нче елны шул мәчет проектына конкурс игълан ителде. Менә шул конкурста без минем җитәкчелектәге архитектор төркеме җиңде. Әле мин яшь шулчак, 39 яшь инде миңа. Бу минем беренче проект иде, дөресен әйткәндә. Ә, мага бер нәрсә дә бернинди проект ясаганым юк иде. Бер нәрсә төзегәнем юк иде. Иң беренчесе шул курслар килеп чыкты. Менә шул. Мин теге үзем көтмәгәндә генә шул конкурста оттым. Оттым. Оттым да азы курктым инде. Отканнан соң бу эшләргә тотынырга да. Бу бит теге җиңел эш түгел, бу бит теге Бакчада теге туалет төзү түгел бит бу. Бу бит шундый зур әйберне утыртырга кирәк Казан кирмәненә. Мәчет образы. Нинди булырга тиеш ул мәчет? Нинди соң ул? Җәмигъ мәчете бит ул. Ул бит теге мәхәллә мәчете түгел, кечкенә генә менә бу Әйтик, менә шул ук Кабан арты мәчетеме, Мәрҗани мәчетеме, алар бит нәрсә мәхәллә мәчетләре. Ул теге зур түгел ул, ә бу җәмигъ мәчете, бу зур мәчет. Аны нинди булырга тиеш икән, менә шундый белән, шул фикер белән, уй белән башны ваттык без. Беркем дә белми, ничек булганын, бернинди язмалар калмаган, бернинди сурәтләр калмаган, берәрсе калмаган, беркем күрмәгән. Беркем белми аның нинди булганын. Без дә белмибез, әлбәттә. Шуңа күрә безгә ярдәм итеп, безне Шәйми фенде җибәрде чит илләргә, гарәп илләренә, төркияләргә, тегесе булса барыгыз, карап кайтыгыз ди. Бәлки аңларсыз, белерсез, ул җәем әйштем нәрсә икәнен дип. Менә без йөрдек, теге дөнья сөребенде карап кайттык. Ярдәм итте әлбәттә бу. Күрмәгәнне күреп инде бераз акыл керде дип әйтергә була. Ну, тырыштык ясадык инде, төрле вариантлар, дөнья вариантлар, дөнья, төрле, миллиондыр инде, миллион, миллион вариантлар. Без бу мәш белән Рүзәйкәдә 9 ел шөгыльләндек, ул 9 ел төзелде, менә без 9 ел Энди бер туктамыйча рәсем ясап утырдым. Башта тышкы сурәтләрен, аннан соң эчке сурәтләрен, тегесе бысы, пятый, десятый. Бер туктамыйча 9 ел шуның белән шөгыльләндек. Бу эштә тагын нинди авырлыклар булды? Беренчедән әйтәм дә, образын табу. Икенчедән, иң катлаулы әйбер, минемчә, образны үрнәтергә тырышсаң, табасың да аны, Алла Тәгалә бирсә өстен. Ә менә бу яңа бинаны иске тарихи мөхиткә, мөхитне, мөхиткә утырту. Яңаны иске тарихи мөхиткә утырту. Ансамбль булсын өчен. Бу бик катлаулы мәсьәлә. Архитектура һөнәрендә бу иң катлаулы әйберләрдән берсе. Ник дигәндә, менә мисал өчен әйтик, безнең булган ие Никита Сергеевич Хрущев дигән кеше, безнең Рәсәйнең җитәкчесе, Советлар Союзы җитәкчесе. Менә 60-нчы елларда, 60-нчы елларда аның башына шундый уй керә, фикер керә, Мәскәү Кремлендә Сиезлашторгайы төзү. Борис Сиездов. Һәм бу куша, значит, Мәскәү архитекторларына шунда шул Борис Сиездовны шул Сиезлашторгай утыртырга Мәскәү кермәне ул батырлар буенча җыелган шундый без ул бит Рәсәйнең урысның ул бит җөрәге бит ул, әйме? Анда бит Ивангород Юдасында җата бит инде. Җан җәнәшә генә шул Успенский соборда, Мәскәү кремлендә, әйеме? Анда чиркәүләр, анда биналар һәм башкалар һәм ул тарихи байлык. Менә шуның байлык уртасына ул Хрущев шул э, Сидлаш Урайын утыртырга куша. Артиклар бөтенесе баш вата, башлый. Башта инде Мәскәүнең баш архитекторы Пасахин дигән кеше. Бөтен мастерскойларны Мәскәүдәге моңа җигәләр, бүшкә ясыйлар, фасадларын тегесе-бусы. Ну, Пасахин аңлый инде менә иске монда бу шундый мохиткә яшерү, җаңа бина утырту нинди авыр эш икәнен. Һәм бу болар, болар инде панорамасын бозмасын өчен моны җир астына тыгалар күбрәк. Аның берничә кат җирасындай гыжлары бар. Теге панорамада күренмәсен, сизелмәсен өчен. Аннан соң аның фасадларын ясыйлар, төрле-төрле фасадларын берсе дә килешми, берсе дә чит булып күренә. Э, андагы теге памятлар янында, яме. Болар да уйлар, моны пиаладан ясарлар, ясарлар, пиаладан. Шунда җанисәп тотыра торган чиркәүләр, матур биналар шуна карап торсын дип, теге сизелмәсен дип, теге әйбер инде. Маскировка кебек инде. Пиаладан ясыйлар да, шулай утырталар аны. Әмма ләкин минемчә, барыбер бу мәсьәлә чишелмәде. Хәзер дә менә шул Хрущев теләге белән Дворец Сизов унда тора, ну, Москва Кирмәндә, име? Ну, бар был чит әйбер булып тора. Чит әйбер булып тора. Москва Кирмәне ул ЮНЕСКОга кертелгән. Менә шунда ЮНЕСКОга керткәндә ул 70-нче елларда, име? Анда каршы чыкулар бик күп кеше менә сезнең менә шул Дворец Сизов тора монда бозып моны бу безнең ансамбльне дип. Уже үсе еле-еле уговорили Мәскәү кирмәнен ЮНЕСКОга кертергә. Шул дворец съездов аркасында. Менә ни котлаулы мәсьәлә ул. Яңаны тарихи мөхиткә утырту дигән әйбер. Менә безнең дә хәзер Казан кирмәнендә безгә яңа мәчет утыртырга Булдык, әйеме, 90-нчы елларда. Беренчедән, Казан тирмәне ул урыс архитектурасы. Анда чиркәүләр тора, анда теге дворцовый церковьлар тора, монастырьлар һәм башкалар. Ну, анда барында Кошариф Сөембикә манарасы, Сөембикә манарасы. Ул Сөембикә манарасы татарныкымы, ул урысныкымы, аны хәзер дә галимнәр әле уртак фикергә килмиләр. Кайсы әйтә, нидә ди, 16 гасырда төзелгән ди, кайсы әйтә, җөп соңрак 7 гасырда ди. Аны белеп тә булмый хәзер дә Белмибез аны кайчан төзгәнен, дөресен әйткәндә. Ну, татарныкы булсын ди, аның башында теге ай тора бит инде, татар архитектурасы булсын ди. Менә шул урыс кирмәненә без мәчет утыртырга мәҗбүр. Әйеме? Бу бөтенләй икенче эстетика бит. Ничек бәйләнә ул менә тирә-яктагы тора торган шул чиркәүләр белән? Бу беренче сорау. Аның стеналары белән ничек ул бәйләнешле булачак? Шуңа күрә без төрле панорама рәсемнәрен ясап җөрдек. Теге пароходта да утырып җөрдек, менә карап теге рәсемнәрне карап, менә моның Казанның панорамасында менә монда йөзеп җөрдек. Шуны картинкаларга куеп, ничек булачагын, ничек күренәчәген Ну, тырыштык инде. Үч әйтмешли. Старались булдырырга. И менә нәтиҗәдә менә шулай килеп чыкты инде бу. Әт образ турында, менә тагын образ турында килеп әйтәм. Э, шундый ниләр булды инде, анда галимнәрме, Күп кеше тыгылды инде бу эшкә. Беркем күрмәгән, беркем белми бит. И, менә тудырдылар шундый фикер. Имеш, 8 манаралы булган ул. Ул тарихмеште. 8 манара булган ди. Менә шундый Якфар тарихы шундый тарихи историк имеш, анда язылган, ул мәчет 8 манаралы булган дип. Әйтелгән, имеш. Мин моңа ышанмадым, хәзер дә ышанмыйм анда. С какой стати сигез манара? Безнең теге э, изге мәчетләр, Мәдинә мәчетләре э, олардың да бит сигез манарасы бар микән белмим, аларым манаралы. Шундый күп манаралы булуына ышанмыйм. Дүрт мәнәрә булгандыр, минемчә. Менә мин шулай уйлыйм, чөнки бөтен менә карыйк, төрек мәчетләре мә, э, Кырымда калган, менә э, Кырымда анда бит э, 16-нчы гасыр мәчетләре хәзер дә тора. Симферопольдә әйтик менә мәчет ул э, 1550 нче елны төзелгән. Ә хәзергә тора җибәрмәгәннәр аны, чөнки Кырымны бит соңрак җаулап алдылар, безнең Казанның белән җавыштырганда, яме шуңа күрә алар ничектер сакланды бу Кырым татар мәчетләре. Мәчет бай бер менә шул конкурста катнашкан кешеләр, әйтик менә хәзер мәрхүм академик Айдаров минем җитәк, минем өйрәтүче, минем теге укытучым. Ул аны фикере нинди иде? Имеш, менә Мәскәүдәге Иван Блаженный чиркәве, ул безнең Костариф. Аны урыслар урлаган, безнең Костарифны Мәскәүгә күчергән дә, җанына сүнәтлеп куйганнар. И, имеш, Собор Василий Блаженного, ул чиркәү түгел, ә безнең ә мәчет. Дип, менә шул фикергә нигезләнеп, аның тәкъдиме буенча менә ул бу шәриф мәчете менә шундый формада ясап куйган ул аны. Чыннан да эшкөрүчеләре аның теге Василий Блаженный чиркәвенә ошаган.

Эчке эшләре буенча нәрсә әйтим, без аны татар мәчете булсын дип тырыштык. Анда татар парламентлары, татар бизәкләре, татар декоратив элементлары, татар күңеленә хас булсын аның эчке күренешләре дип тырыштык инде. Бик күп кенә тырыштык бу. Чөнки төрек мәчетләре бар, гарәп мәчетләре бар. Җәмигъ мәчетләре зур-зур нил җиңеләгенә җор дөньяда белемле татар мәчете булсын дип тырыштык. Менә шулай бу безнең килеп чыкты. 2005 җылны безнең Казан үзенең 1000 еллыгын каршы алды, әйеме? Менә 2005 җылны бу мәчет матур гына ачылды, яши башлады, хәзер дә яши. Шул мәчеттән соң инде безнең Казанда да матур гына мәчетләр төзи башладылар. Инде ничектер аңлашылды ул мәчетләрнең нинди булырга тиеш икәнен, нинди юл буенча барырга кирәк икән безгә архитекторларга бу мәчет эшләрендә. Ими. Икенчесен төрт әле. Менә тагын бер мисал минем эшем Минем проект буенча ясалган. Бу, бәлки таныйсыздыр, бу ярдәм мәчете. Бу Казанда, бу Серов белән Булахметов чатлагында урнашкан мәчет. Яңа мәчет ул инде 2013 елында ачылды. Бу мәчеткә 6 ел. Бу мәчет кенә түгел, бу реабилитационный үзәк. Реабилитационный центр. Монда сукырлар белән, инвалидлар белән эш итәләр. Сукырларны брайль язу буенча Коръәнгә өйрәтәләр. Инвалидларны бу дөньяда ничек тегер яшәргә, ничек ну реабилитацияләрен үтә, лечениеләрен үтәләр. Монда бу Центрда, бу үзәктә, анда китапта аларның типографиясе бар, монда китапта бастыралар. Ну, тормыш анда бик каты кайный. Анда теге килеп намаз укып кына китмиләр. Анда көне буе гөрләп тора тормыш анда. Балалар да анда йөри, Коръән укырга яшь шәһитләр һәм башкалар. Менә әйткән ием, калсын ием. Әйткән ием, менә бу мәчет кенә түгел, ә ни үзәк ди. Димә, шуңа күрә менә мәчет өлеше аның түгәрәк формада, анда гыйбадәтханә урнашкан. Менә бу түгәрәк формада, түгәрәк формалы гыйбадәтханә беренче минемчә. Гамәлдә күбесе күбрәк теге квадрат формалы Прямоугольник формалы мәчләрне күрәбез, ә моның формасы нигезендә түгәрәк. Миңа әйткәннәр инде түгәрәк формалы мәчләр булмый дип, дөрес түгел дип. Ими бару ясадык түгәрәкне. Менә хәзер ана андышка керсәң, анда барсагыз, күрсәгез, ул бик матур гына түгәрәк формасында да файдалана. Һәм бик уңайлы аның түгәрәк формасы. Чөнки сукырлар Теге начар күрүчеләр әле әйе күрми, алар анда буталмый, матур гына шунда урнашып намаз укып алдына. Менә бу үзе монда мәчет, ә менә монда төрле биналар, беренче этажда анда уку бүлмәләре, тегесе бусы Э, ни генә җук э, имам бүлмәләре, столовыйлары бар. Өченче этажда аларның э, теге торак бүлмәләре дә бар. Чөнки монда бу үзәккә төрле җирләрдән киләләр, Татарстаннан гына түгел, ә якын чит илләрдән дә киләләр, менә монда теге начар күрүчеләр, сукырлар Коръәнне өйрәнсен өчен. Ә эчке күренешләре безнең монда әллә ни теге бай түгел инде, без менә михраб өлешен монда Алтын мозаика белән ясадык һәм аның теге менә гөмбәз астын Коръән язулары белән шулай бизәкләдек. Ә эчке күренеше менә гади генә, үзегез күрәсез. Менә бу хатын-кызлар өчен балкон, менә монда икенче антресо шулай тора. Менә шундый эш. Әткәй иминде менә Хусаевчлары безгә бик күп сабак булды. Шуның белән шөгыльләнү. Шуңа күрә без инде танылган архитекторлар булдык дип әйтергә дә була дип әйтим инде. Менә безгә Казахстаннан килеп чакырдылар Актубәр шәһәрендә Җәмик мәчетен ясарга. Актубаш шәһәре ул хәзер Казахстанның халык саны буенча дүртенче ме бишенче урында тора, аның халык саны 500 мең. Ул зур гына шәһәр бик. Менә шунда кирәк булды 2005-6 елларда башлаган җәмигъ мәчетен төзү эшләрен булдырырга. Ул Казахстан Актоба шәһәре әллә Ырынбурдан әллә ничерак түгел, шунда якында гына. Анда заманада ул Актоба шәһәре тарихында анда татарлар күп яшәгән, анда шундый татарка дигән районда булган анда. Ул татарлар мәчет төзегән анда. Шуңа күрә бу Актуба шәһәре безнең татарлар өчен чит түгел. Шуңа күрә бәлки мине тапканнардыр да моннан Казаннан. Менә шунда барып без анда безнең Кул Шәриф наработкаларын кулланып, шундый менә зур гына мәчет төзедек. Ул бер яктан Кол Шәрифкә дә ошаган. Дөрес, әлбәттә, авторыдыр. Аның манаралары биеклеге 58 метр. Безнең Кол Шәриф мәчетендә манаралар биеклеге 58 метр. Ник 58 дисәгез, чөнки безнең Сөембикә манарасы 58 метр. Шәриф әйтте, ул Сөембикәдән биегрәк булмасын диде. Шуңа күрә 58 калды. Укучылык тәйлисегез и монда да казахларга да илисегезгә садак. Нигә аларга озынрак булырга тиеш? Э, ну, аның э, тышкы тыштан да без аны ак мәрмәр белән капладык, Кошарифтан кебек, шул ук бер коелгы Мәрмәре, ул Чиләбе өлкәсендә, Кроилка авылында, анда безнең Рәсәйдә бердәнбер мәрмәр табу урыны бар. Бердәнбер, бөтен Рәсәйгә мәрмәр җир астында, ак мәрмәр, иеме? Урыны аның Коелга, Коелга урысча. Кой елгасы. Ул татарлар җире, ул безнең мәрмәр төс. Анда менә шәфкатьтә мин ул җакка таба барганым юк иде. Ма барасың, Чиләбе өлкәсеме, безнең теге Свердловск өлкәсеме, Төмән өлкәсеме, бөтен язымнар теге топонимлар бөтенесе татар телендә. Бөтенесе татар телендә. Бәйтәм, бу безнең татар җирләре бит. Менә, ну, бу теге Лирическое отступление булды бераз, әйме? Менә шундый э, нәшир килеп чыкты. Аның эшке эшләре, эшке ниләре, интерьерлары э, кухтарчык кебек артык бай түгел. Алар мөмкинлекләре түбәнрәк инде безнең Татарстаннан караганда. Ну, әмма э, ләкин ну, тырыштыгында анда да мозаикалар кулландык, менә гөмбәзләре мозаикалары күрәсездер. Име, һәм анда икенче безгә таләп куелды, аның эчке күренешләре казахча булырга тиеш. Алар да бит казахлар тоже амбицияләре бар. Аларга да төрекнеке кирәкми, ә хәрәпнеке кирәкми, безгә казахныкы кирәк ди. Эчке бизәкләре, теге орнаментлары, тегесе берсе. Ә мин нинди кая белим мин аларның орнаментларын? Татар рухын күргәнем бар, ул да үскән менә менә орнаментларны әбиләр тегеде онда авылда бит кызлар чигәләр иде бесконечно. Теге чигүләрен күрсәтмичә көйгә чыга алмыйлар бит татар кызлары. Хәзер чигәләрме юкмы белмим, хәзер ничәләр. Ну, алар Татар орнаментлары анда минем күз алдында кечкенәдән үк торадыр иде, шуңа күрә мин аның нәрсә икәнен теге беләм, дөресен әйткәндә. Ә менә казакъныкын күргәнем дә җук, белгәнем дә җук, аны ни дигән, нәрсә икәнен дә белми, ә болар казакълар әйтә, казакъ яса безгә диләр. Менә шундый кайгыга батып, мин инде җөрим Казахстанның Актүбә шәһәре буенча, кердем бер базарга, анда базарда карыйм, ни, кечкенә кенә китап кибете. И шул китап кибитендә карыйм бер китап тора. Китапның исеме Казахский национальный орнамент. Менә шундый гына. Менә шундый тосалыкта матур гына басылган, шундый матур гына төсле рәсемнәр буенча. Ул китапның бәясе Биш мең тәнгә. Алар акча супы ничә? Биш мең тәнгә. Кесәгә керәм, карыйм кошелекка, ачам кошелекны, биш мең тәнгә кошелекка. Бердән бер китабы. Сатып алдым шул китапны. Шул китап безгә шундый менә иптәшем Рәшидә минем дизайнер, шундый ул Ул бик менә күрсәтә монда тор әле. Менә минем ярдәмче хатыным, иптәшем, дизайнерым. Ул бөтен эшләрне булышты, шул ясаучы, шул орнамент. Торында басымды җәнде. Рашида, тор бас дим, сиңа әйтәм. Менә, менә. Е, менә шул китапка нигезләнеп, без инде менә аның орнаментларын, декорацияләрен бөтенесен булдырдык.

Теге, минем теге логические связи лекции не будет. Э, ничек бара шулай. Менә бу безнең ә, икенче тема. Ә, 90-нчы еллардан башлап инде күп кенә мәчетләр төзелде. Ә, безнең Татарстанда да, Рәсәйдә дә, Казахстанда да күп-күп мәчетләр безнең инде менә Татарстанда мәчетләр саны 2000-гә җитә. Мәчетләр күп. Ә, кирәкме җиңа мәчетләр, юкмы, белмим инде хәзер, җитәрлекме. Әмма ләкин нинди мәсьәлә туды бүгенге көнгә? Бүгенге көнгә туды шундый мәсьәлә, иске мәчетләрне җиңарту. Рәткә кертү. Менә безнең алда монда э, Нагорный бистәсендә Имам Нуре мәчете күренеше. Ул 90-нчы елларның башында төзелгән ул мәчет. Силикатный кирпичтән күрәсез бит инде. Силикатный кирпич шкрик кенә мәчет инде бабайлар чакланган мөмкинлек э, туганга шундый мәчетләр төзергә төзү мөмкинлеге. Шуңа күрә тиз-тиз генә инде акча җыеп, бөтен мәхәлләдән, бөтен халыктан акча җыеп, шул силикатный кирпичтән Ул мәчетне болар булдырган. Ә хәзерге көннәрдә анда бит инде халык зурая, мәчеткә йөрүче халыкның саны күбәя. Һәм яңа табел таләпләр туа мәчеткә карата, анда кирәгендә хәзер гыйбадәтханәдән башка кирәк, тәгарәханәләр кирәк, гардероблар кирәк, столовыйлар кирәк, теге никахлар укыйлар, теге, тегесе, бусы, пятый, десятый. Ә анда халык сөйми башлады. Шуңа күрә моны аның бу мәчетнең имамы һәм аның теге җитәкчеләре, спонсорлары бу мәчетне киңәйтергә дип фикер алалар. Шундый фикер тудылар. Дальше можно? Менә, менә, менә килеп чыкты. Уй, матурые. Менә, менә, менә. Хәзер менә без аны зурайтып киңәйттек дип әйтергә була. Менә монда бу проектта күрәсездер инде. Менә ул иске мәчет, менә бу иске мәчет, иске мәчет. Аны ватмичә, җимермичә, җәйнәчә генә без яңа бина аның янына төртеп утырттык. Әйме? Менә бу иске ягы, ә менә бу җаңасы, менә бу җаңасы. Менә искесе, менә бу җаңаны. җенәшә утырттык без аны. Аның участогы бик кечкерик кенә, бик кечкерик кенә, тыгыз гына шундый. Анда серлы урын да юк иде. Менә сорап карадык, менә бу күрше күршедән, күрше хуҗадан бераз безгә сатынды үзенең теге территориясендә без сатып алабыз, күп максат Советон шул хәле бирәбез дип үтенеп караган идек. Җук, җук, не надо, никакой миңа не надо ди. Ә ул тот акчасы булмаган, значит, каршы шундый. Ну, булмады аның белән сөйләшеп, шуңа күрә без менә шул кикеник кенә урынга, шул тыгыз гына урынга сыерга мәҗбүр булдык. Шуны сөеп кара, сыйдык инде барыбер, менә күрәсез инде, ул э, анда бит әле безнең э, мәчеттән тыш анда менә әле төзетеп э, имамга ике катлы җорт рәхәтләнеп яши хәзер монда яшь хатыны белән өч баласы бар инде хәзер менә күптән түгел кенә өченчесе туды Шундый яхшы чорылар тудырды бит аңа хәзер менә гаиләсе үсә башлады аның яхшы чорылар булгач. Специально ясадык шундый аңа төп куйдылар, смотр төп куйды. Имам интекмәсен дип, шунда янәшә генә җөрсен дип. Һәм анда бар ниләр, катинияләр бар анда, анда бар тагы ни, курбанханә, анда курбан чыгаралар шунда. специальный оборудование салган, специальный бүлмәләре, матур гына, чиста гына аны һәр э, җылылар эшлиләр. Именно менә шундый бер э, целый комплекс булып чыкты боларда. Э, шуны әйтмәкче булам, без менә искене, силикатный кирпичный мәчетне җибәрмәдек. җимермәдек. Ә нәни теге матур булмаса да, без аны киңәйттек кенә, зурайттык кына. Ана аны тышкы кыяфәтләре үзгәрде, үзегез күрәсез. Без аны тыштан мәрмәр белән түгел, ә травертин ташы белән капладык. Менә күрәсезме, травертин ташы. Менә аның теге керә торган өлеше ак мәрмәрдә, ә тулаем бөтенесе үзе ул травертин белән ябылган. Менә шул эшкә спонсор акча җәлләмәде. Мин моңа бик шат. Чөнки травертин белән ябылган мәчетләр җук безнең, моңа кадәр юк иде бер дә. Бу беренче шундый мәчет. Менә без иске мәчетләребездә алар бөтенесе теге штукатурка бияу. Бу мәчеткә жәлләмәде спонсор акчасын. Бу мине бик моңа куанам, чөнки ник куанам дим инде. Бай кешеләр күп хәзерге заманада. Әллә ни бойлар бар. Әллә ни катерлар, яхталар тегесе бусы сатып алалар, рәхәтләнеп яшиләр, иеме? Ә менә теге мәчетләргә акча бирә торганнары бик аз. Ондыйлар чөтә. Әллә ни теге еш кына очрамый. Хәзерге заманада. Ә менә иске заманада, менә карагыз, Апанай мәчете, Әҗем мәчете, Бурдай мәчете. Бу кемнәр соң? Бу бөтенесе татар байлары. Менә хәзерге безнең бай түрәләр, бай кешеләр шуны аңламый. Аңламый бу фикерне, бу хәлне. 2008 елны Башкортстанда ә, Салават белән Ишимбай арасындагы Контюковка авылында Таттрансгаз директоры Рәфкат Абдулхаевич Кантюковның туган авылында без матур гына мәчет төзеп куйдык. Менә мин хәзер бик ни ничек ничек әйтеп күрсәтәлмим ул мәчетнең матурлыгын. Шундый матур булып чыкты. Ул аңа шул мәчет төзү эшләренә ул акчасын җәлләмәде. Мәрхүмә әнисе исемен кушты ул мәчкә, Суфия мәчете дип атала. Ак мәрмәр тыштанда, ак мәрмәр эчтән мозаика һәм төрле бизәкләр. Шул мәчет янында ул ясалма күл дә ясады. Бозып куйды күл. Мәчет янында. Әлегә ул күл. Ул мәчет үзенең матурлыгына Шул күлгә карап сокланып торсын бит. Минем кечкенәчагым авылда үтте. Мин җиде яшькә кадәр авылда яшәдем. Зиндур районы Муллаил авылында. Анда бар ие дүрт мәчет авылда. Һәм э, дүрт күл. Һәр күл янында мәчет тора торган. Менә урта күл янында безнең әбиемнең э, йорты бар ие. Менә шул аның ук күлнең бер ягында әбинең йорты, ә каршыда күл аркылы каршыда мәчет тора торый. Менә шул суга карап тора торган мәчет картинкасы минем күз алдында кечкенәдән. Ютуб торам. Битләрен җимичә, күлгә теге казлар белән бергә су коенырга. И шул мәчет күренеп тора. Ә шул картинка башыма миңемә сеңде керде. И менә шул картинканы мин ә, Кольчуковка авылында аны тормышка ашырдым дип әйтергә дә була. Ул кичнәдән нәрсә күреп үскән әйбер, ул бик мөһим әйбер ул балачак өчен. Нәрсә күрә шул монда теге э, навичный картинка монда башта кала. Аны принципта бозып булмый. Хәзер бу Ә, менә монда хәзер, менә шул картинка турында сөйлим дә хәзер, имеш, картинка. Э, мин лекцияне нәрсәдән башладым? Мин лекцияне башладым, әнә безнең Кабан арта мәчет турында. Кызыл манаралы, карап торыгыз, тагын бер тапкыр карап алыгыз чанадырга дим. Мин әйткәнем, аны төзегәннәр безнең э, ислам диненә мең җыллык, мең ел э, тууына багышланган дип, әйме? Ә безнең хәзер борынасында киләчәктә безнең хәзер бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә мең дә йөз ел Ике җылдан соң, мең дә йөз җыл ислам динен кабул итүенә, ә без, безнең буын, без булдыра алабызмы ничектер бу датаны ничектер тиешлечә Каш алырга. Ниңчә мәчет җиргә кирәк? Яңа мәчет. Менә ишеткән идем, теге соборный мәчет Кознада төзеләчәк дип. Мин дә теге бу э, хәбәрне ишеткәч бик шатландым. Инде сразу менә ашамыйча, эчмичә ясый башладым шуны, җыкламыйча дигәндәй, аның образлары башыма туа башлады. Э, төрле вариантлар ясадым. Вариантларны күрсәтмәкчи булмый күрсәтеп, менә бу эшләми бу техника. Сүз белән генә ышаныгыз инде. Менә монда ничектер бер варианты килеп чыкты. Минемчә, әгәр дә шундый мәчет төзелсә, шундый теге җәмигъ мәчете. Ул минемчә заманча булырга тиеш аның турысы. Заманча 21 беренче гасыр заманы. сы ын тәмен, рухын күрсәтергә тиеш ул җигерме бер. Чөнки без хәзер җигерме беренче гасырда яшибез. Безнең кулларыбызда мобильниклар, смартфоннар, киемнәребез заманча, машиналарыбыз заманча, япон машиналары, тегесе, бусы. Һәм эшләребез дә заманча булырга тиеш. Җигерме беренче гасыр бит. Шуңа күрә ан менә минем идея буенча монда ул шундый заманча архитектура формалары белән түгәрәк формада, Дүрт манара, 100 метрлык биеклектәге манаралар, пиала манара, пиала. Төнне жалтырап жанып тора торган. Дүрт манарасы бар. Хәм э, мәчет функциясеннән тыш анда минемчә менә монда тагын янәшә биналар э, утыртабыз монда. Ислам дине э, мөфтиятен Монда теге тагын хәләл торговый центрлар һәм башкалар һәм башкалар ислам теге хәләл кибетләр бөтенесе менә монда җәнәшә бу комплекста ислам исламский центр булсынча дөресенчә әйткән монда урнашырга тиеш һәм аның утырышы минемчә казанка Елгасы буенда булырга тиеш. Казанка елгасы буенда. Менә безнең нинди урын бар. Теге менә ни Сибгат Хатим урамы буенча теге дворец бракосочетания белән теге шунда янәшәмдә барында да урын.